Eh, yes. Ah, ndakinywo haha kambĩ Ah, akĩrĩ wega ũguo aiaiaiaia Eh, ĩ ngari nĩ njega aia Eh, na nĩ njega ĩno Eh, Ũkĩrota mũthee. niĩ ndirĩ na ũru Aha. one Na nĩ ndeterera haha ĩ. ehe Kwĩna mũndũ njetereire ime haha. okay Tũthiĩ. Oh, ine hai na niki niki bahana familia kai handu tuonanite Ah, Ndĩrona- he handu ndĩrona ta nguonete handu no nga mabiacara-inĩ kana Ai, as- we- na gũkũ nĩ- gũkũ ti kũ- gũkũ nĩ kwanyu ĩĩ kwĩna hĩndĩ tũrarĩ haha ũthoni kwĩna hĩndĩ tũrarĩ haha ithe wa Ah. kemiti Ah, ndaririkana ĩĩ niĩ akĩrĩ ũboni ũcio wa kũgwa ithake miti Tũrarĩ hau ĩ. Ah, Mweri ũngĩ hau tũra nĩho tũrarĩ. ah, na nĩ mũrekire wega nĩ kũrehe mwanake ũcio reke ngwĩre na mwanake ũcio ona wathiĩ harĩa ũkũmuona ũmwĩre nĩ a- nĩ- nĩ ararĩire bahati mũno tondũ reke Reke. ngwĩre mbarĩ ĩyo yake mĩingĩ na ndingĩkenda kwanĩrĩra maũndũ maya tondũ wĩ thingo ciĩ thingo ciĩ reke ngwĩre mbarĩ ĩyo ya kĩmiti maũndũ marĩa moni yaani, nĩ andũ ũtangĩmenya ũhoro wa ta rĩu ta rĩu- Bora ke. Kwani uko wapi? Haya, sawa, kuja haraka. Aha. ta rĩu nĩ ũkuona mũirĩtu ũyũ mũirĩtu ũyũ wa wa wa wa mũirĩtu ũyũ rĩu ũragũragwo ũrĩa mũkũrũ etagwo Ah, nyagũthiĩ eh, nyagodie. Eh, nyagũthiĩ Mm. ena ciana icio na ndarĩ ahika turarĩrĩria guku kwa Simon Ĩĩ, gũkũ gwake nĩ kĩũkũ. Gũkũ- Gũkũ tũrarĩ. gũkũ muokĩte rũracio rĩu tindĩraĩ kũhe ũhoro Ĩĩ. na rĩu ĩ ona thĩna ndũrĩ hau ona bamĩrĩ ĩyo nĩ ĩkoragwo na tũmaũndũ tũu tũu ũkaigua nĩ kũgũrũkagwo nĩ kĩ maũndũ ta mau Yaani tu- tu- rĩu cũwe ĩ cũwe ndee akĩrĩga kwĩrũha mũigaga mĩthaiga Eh, Haya, mũthee, no- ũyũ ũyũ. no ũkorirwo ti Ũyũ. kũgũra aria. ũyũ ũyũ ndwakiuga atĩ nĩũkũmaigĩrĩra ĩ njoka ndĩrĩ gakũragwo hau na kĩndĩ ũkorwo akĩrĩ na pasta na ĩthi ndĩrakũhe ũhoro no ndi- ndirauga atĩ mũirĩtu ũcio mwanake ũcio arakĩhũria nĩ mũgũru tondũ ona harĩa ciothe ũcio nga nĩye mwega ĩ tondũ cia- ciana ciana agĩte igĩrĩ Na- na- na- na nĩakĩikĩte o rita rĩmwe

Ĩhĩ, kä mä ti å cio rauga ĩhĩ, wa- waiga mũirĩ- mũtumia rĩu ũrĩa wakwa ndĩrahikirie nĩ- eh, nĩ- Eh? agĩa- agĩa ciana igĩrĩ Ũ- a- aca ti å cio ndä rauga ĩndwa njĩra nĩ gũkũ ikä mä ti å cio mwanake nĩkũ Ĩ? ĩhĩ mũthee he- Tikä- tikä mä ti å cio ningĩ wa gĩkanja ĩhĩ ta njĩra atĩrĩrĩ ta njĩra atĩrĩ mũthee ũraiga atĩrĩrĩ gũkũ ndĩrahikanirie rĩ mũtumia ũcio wakwa ena ciana igĩrĩ ũrĩrĩ